So cewch eich llygaid tra yn gorwedd. A jyst meddyliwch am un ai gair i ddisgrifio sut ydych chi'n teimlo fawr yma. Mae rhywun wedi dweud yn barod, mae wedi blino. Ie, os meddyliwch am un gair sy'n symio fyny lle ydych chi arni bore yma. A wedyn meddyliwch am liw sy'n debyg i'r ffordd ych chi'n teimlo fawr yma. Felly di miwtio rhywun, please, Beth. A jyst sganiwch drwy'r wsos bych chi wedi gael. A jyst sylwch ar unrhyw ddigwyddiadau sydd falle wedi gadael chi'n teimlo rhyw ffordd. Neu falle bod dim byd o gwbl wedi digwydd. A mae hwnna'n ei hun yn gallu bod yn eitha anodd. So, tra ydych chi'n gorwedd i lawr, trwy feddwl eto am y ffordd ydych chi'n teimlo, a trwy ddefnyddio y gair yna, na ydych chi ddefnyddio, i ddisgrifio'r ffordd ydych chi'n teimlo eich hunan, Eisiau chi setio bwriad i'ch hunan yn y sesiwn bore yma. Alla bod o yn gadael fynd ar rhyw densiwn da chi wedi bod yn dal os oes yma. Alla bod o'n ymlacio, rhoi rest i'ch hunan. Efallai bod chi'n teimlo bod y gwanwyn ar gyrraedd a bod chi tra'n egni ac eisiau cael gwared o'ch chydig bach o'r egni di angen yna. A rwan dechrau arafu ar ran ar ôl reit i lawr. A dod â'r sylw at y botwm bol. A sylwi ar y botwm bol yn codi ar yr anadl fewn. ac yn gostwng ar yr anadl allan. Ac os ydych chi eisiau defnyddio anadl UJI, dwi'n meddwl, os oes dwytha na ni drio hwnna. So mae pen mae cefn y gwddw jyst wedi cael fy mryn fel pan ydych chi'n gwneud stêm ar ffenest, ond efo'r cedi cael. So, ond efo'r cedi cael. So, ydych chi jyst yn clywed o'n dawel yn eich pen chi. A rwan dyn ni'n mynd i ddechrau chydig bach o myfyrio, o mediteitio. Ac un ffordd o'i wneud ti dwi'n ffendio sydd yn helpu ydy jyst trwy wneud sain bach, bach, bach. So mond chi fydd yn clywed o'n eich pen chi, dwi ddim yn sŵn uchel o gwbl. Mae hyn yn agos at y camera. Just i wneud y sŵn. So yn llythrenol, da chi just unrhyw nodyn. Mm. Ac unwaith da chi'n rhedeg allan o anadl, ail gymryd ar yr anadl i mewn, gwasg i'r bottom bol allan, ac yn ôl i'r nodyn un donog na. Mm. Mae'r bwriad ydy i drio cael y nodyn mor llyf na phosib a jyst canolbwyntio ar y nodyn na gydl i bob dim arall fel llai. Mm. Pryd bynnag ydych chi'n sylwi bod y meddwl wedi dechrau drifftio, jyst dewch â fo nôl at eich nodyn bach tawel chi.

Mae gwneud hon yr ola a wedyn gadlu'r anadl fynd nôl heb reolaeth. A jyst sylwch rwan ar sut ydych chi'n teimlo. wedi'r lliw di newid. A wedyn dewch â symudiad y bysydd, y bysydd y traed. A dechrau gwneud y symudiad bach yn fwy Jyst grandwch ar y corff, symrwch unrhyw beth sy'n teimlo bod o angen cael ei symud. Felly bod chi eisiau cymryd stretch mawr. A gyda ar y bach, dewch i eistedd. Boed o ar y llawr neu ar gader neu ar glistog, fe bynnag ydych chi eisiau. Nes dewch i eistedd. Un rôl mawr nôl y brysgwyd e, a wedyn gadael iddyn nhw ostwng lawr. A wedyn ar y bach, dyn ni'n mynd i rolio'r pen o un ochr i'r llall, jyst hanner cylchoedd bach. Weithiwch yn araf drwy unrhyw fannau o densiwn. A wedyn yn ôl i'r canol. A jyst tynnu fyny o gorn y pen, so fath o bod gen chi linin ar dop y pen, jyst gwnewch yn siŵr bod y cefn yn syth. A wedyn cewch oedd mawr Nôl efo'r sgwyd. Dwi'n siŵr faint ohonoch chi sy'n licio massages, ond dwi'n methu aros i'r lle massage agor eto. A wedyn am ymlaen. Hmm.

Ar ran y allan, dylwn dod tu ôl y cefn. Plethu'r bysydd eto, cledre dal yn gwynebu'r corff. A wedyn gwasgu hysgwydd yn ôl at ei gilydd, gwasgu'r chest allan. A jyst teimlwch y chest yn ehangu efo bob anadl mewn. Triwch godi'r dilo, jyst mymru i weld os di hynny'n gwneud unrhyw wahaniaeth. A wedyn rhyddhau wigl bach yn y breichiau. A wedyn dewch ar llaw chwith ar y llawr, ar y mat neu ar y gader. A nodl fewn westyn fyny. Ac anadl allan, dechrau mestyn drosodd efo'r llaw na. So ydych chi rili yn anadlu fewn i ochr y corff. Rwy'ch yn siŵr bod yr ysgwyd top yma ddim yn codi. Reit i lawr yn bell i ddod yr ysgwyd. O'r clus sydd ddod.

So angen i fewn, dadlu'r bol ddysgu lawr ac edrych fyny am y nenfod. A meddwl allan, cael gwared o'r air cefn crwn. A meddwl fewn, edrych i fyny. Ac allan, cefn crwn. So pariwch ymlaen. A yn eich amser chi yn y cyd symud yr anadl efo'r symudiad. A jyst byddwch yn ymwybodol o'r asgwrn cefn. Triwch weithio mewn ripple o dop yr asgwrn cefn rei tlawr i'r gwylod. A wedyn yn dod nôl i niwtral. A cerdded y dil ymlaen. So, da ni'n mynd i gymryd yr safle puppy. So, pen ôl reit yn yr awyr. A tri o dod o'r chest i lawr ar y mat. A wedyn os ydych chi'n gallu restio o'r talpen ar y mat, gwnewch hynna. Neu os ydych chi eisiau trio dod o'r gen ar y mat, mae hwnna'n chydig yn fwy o sialens, mae'n jyst sylwi beth sy'n gweithio i chi. Mae'n yn un lyflu i ryddhau yn rhyw densiwn ar gwylod y cefn, ond hefyd mae'n yn da iawn os oes gennych chi wynt. Jyst gyda chi'n siŵr bod neb yn sefyll tu ôl i chi. A wedyn yn ara bach, dechrau eistedd ôl mewn i'r gliniau. Falle bod chi eisiau symud y pen gliniau chydig bach yn nes allan i greu fwy o le i chi. A chi jyst yn mynd i ymlacio yn safle plentyn. Mae'n fyny i chi, Dylan, felly bod o'ch blaen i chi, neu allwch chi ddod yn ôl i ochr y cor. Talcyn ar y mat, A cofiwch bod y safle yma wastad ar gael drwy gydol y sesiwn pryd bynnag. Dych chi angen rest, Neu os di safle ddim yn gweddi'ch corff chi, jyst ewch yn ôl i fanna. A tra da ni yma, jyst atgoffwch eich hunan o'r bwriad da chi wedi gosod eich hunan heddiw. Ac ar ran o fo fewn, codi'r corff, gadael y coesau lle maen nhw. A wedyn, dyn ni'n mynd i godi i bengleinio a dod ar flaenau y traed. So, dyn ni wedi cymryd hon unwaith o blaen, dwi'n meddwl, safle camel. Mae yna opsiynau Yr opsiwn mwya o sialens ydi efo'r traed yn fflat a da chi'n mestyn nôl am y traed. Ond y peth pwysica hwn ydi gwasgu, gwasgu, gwasgu ar y bocha pen ôl yma. Opsiwn arall ydy i ddod ar flaenau y traed, neu flaenau y traed efo eich clustog chi, so bod chi ddim yn gorfod mynd mor bell. Hefyd, os ydych chi eisiau plygu y mat drosodd i rhoi chydig bach fwy o cwsyn i'ch pen gliniau chi gwnewch hynna. Ond fwy na'm byd, gwasgu'r glwts ac anadlu i fyny a bwriad ydy bod y chest yn anelu am y gornel ucha yn y stafell. So mi fyddwch chi'n dod yn ôl, ond peidiwch yn meddwl yn ôl, meddyliwch i fyny. So anelu fewn, nes i fyny efo top y pen, ac anadl allan yn slo bach, gwasgu'r bochau pen ôl, a dechrau mestyn nôl am y traed. Anadlwch. A jyst sbiwch ar sut mae'r gwddw a'r pen yn teimlo fa yma. Os yw'n teimlo'n iawn, mi allwch chi ddechrau dod â'r pen nôl os ydych chi eisiau, a gweld sut mae hwnna'n teimlo bre chi agor eich cegau chi. Os di hwnna ddim yn teimlo'n iawn, just cario ymlaen i edrych ymlaen. Ac anadlwch, gwasgwch y glwt. A pan ydych chi wedi cael digon, plygu yn ôl i'ch safle plentyn chi. Pen yn dod ar y mat,

Dewch at dwylo o'ch ble na chi beth sydd yn llydan. A da ni'n mynd i weithio'n ffordd fyny i'n safle ci cyntaf ni. Felly, gwasgu drwy dwylo, codi a trai, codi'r pengliniau, a jyst pedlo gymaint o ydych chi angen. Unrhyw drafferthion efo'r ysgwydd byddwch yn ofalus, mi allwch chi aros yn fama yn hytrach na mynd i safle ci os da chi eisiau. So jyst gweld sut mae hwn yn teimlo ar coesau. Cofiwch gadw mymryn o blyg yn y breichiau. A wedyn yn arfach, da ni'n gerdded y traed at y dilo. So cadw'r pengliniau di plygu, a da chi jyst yn mynd i blygu yn y chamer. Anadl fawr i fewn ac ar yr anadl allan, jyst gadael i bwys ar pen y mestyn yr asgwrn y cefn. Plygu'r coesau gymaint ydych chi angen. A rhowch wigl bach yn y pen, jyst i ryddhau yn y bensiwn. A wedyn ar anadl allan, plyg y coesau. Hyd yn oed yn fwy ac ar anadl fewn, gweithio ffordd fyny. Drwy'r asgwrn i hefn. A wedyn yn dod i dop y mat. Un rôl mawr yn ôl yn ysgwydda.

Rhaid eto atgoffa'ch hunan o'ch bwriad chi. A wedyn, agor y llygyd. A nad yn fewn mes sy'n fyny efo'r dilwg. A nad allan, bech y pwyntio'r dilo i gongol ystafell dim ots pa ochr. So safle hanner lleiad ydy hwn. Mae'n lleiad llawn heno, dwi'n mwyn gwybod. Os oes unrhyw un o'n chi'n mynd chydig bach yn bonkers ar lle a llawn. Dwi'n tueddu i wneud. Anod o fewn i fyny. Ac allan i'r ochr arall. Dwi'n siŵr os jyst esgu sydio i fod yn bonkers, ond dwi'n credu bod yn wir. A nadl fewn i fyny ac a nadl allan fel o'n dod drwy safle gweddi. Rwy'n ni gymryd safle downsio'r nesaf. Dwi ddim yn meddwl bod ni wedi gwneud hon, ond falle bod ni wedi. So dwi eisiau chi roed y pwysau gyd mewn i'r droed dde, a wedyn codi basid y traed, lle ddeun nhw, a wedyn gwasgu nhw'n ôl i lawr, yn gwasgu'n bennaf rhwng y bawd mawr a'r byd bys bach. A wedyn dych chi angen ffrind y marc i ni ganolbwyntio arno fo, ond i ddechrau jyst edrychwch be dwi yn ei wneud. So dyn ni'n sefyll ar y goes dde, a mae droed chwith, jyst uwch ben y droed, so wrth y ffer, yn dod mewn i'r llaw chwith. A wedyn mae'r llaw dde yn dod mewn i mudra. So, bus cyntaf, Bawd, a wedyn mae'r tri bys arall yn syth. A wedyn mae fyny i chi, allwch chi aros yn fama, mae sefyll ar ein goes yn ddigon anodd. Neu os ydych chi eisiau ddechrau gwasgu y droed mewn i'r llaw na, mae jyst dangos i chi o'r ochr, mi fydd y goes yn gwasgu llaw am i fyny. So gweld sut ydych chi'n teimlo yn fama, mae hwn yn un lyflu i gael stretch da hyd top y goes ma. So unai fel yma, neu dechrau gwasgu mewn i'r llaw. Ac os ydych chi'n cyffyrddus efo hwnna, allwch chi ddechrau pwyso ymlaen efo y corff. Ond jyst gweithiwch o fewn eich gallu chi heddiw yma. Rei dyddiau byddwch chi'n ffeindio hwn yn hollol bosib a rei dyddiau dim gobaith. Beidiwch o beirniad eich hunan. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Bendiwch y marcyn i ganolbwyntio arno fo. pan ydych chi wedi cael digon. Lleihau Yn ofalus i lawr ac ymryd unrhyw wiggles bach ydych chi angen i ryddhau mewn densiwn. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. So troi'ch chwith tro yma yn fflat. Pwysa mewn i droi'r chwith, wedyn codi bysyd y traed, lledaenu a gwasgu'n ôl i lawr rhwng y bawd a'r bys bach. A wedyn pan ydych chi'n barod, dechrau codi y ffer dde i mewn i'r llaw dde. A wedyn, bus a bawd at ei gilydd, y tri bus arall wedi mestyn allan. Canolbwyntio ar eich marcing chi a jyst gweld lle ydych chi eisiau gweithio tuag ato fo.

Ac yn araf bach. Fan ydych chi'n barod, dechrau chi'n cael lawr. Eto, symwch unrhyw ran o'r corff sydd i angen nhw. A wedyn dowch gefn y mat. A dewch ar traed yn llydan tu a lled y mat. A dyn ni'n pwyntio traed allan i hon. So, y lleta'n byd ydy'r traed, hawsa'n byd ydy y cam nesaf. A na drwy fewn, nes dim fyny am dilo i safle gweddi uwch y pen. A na drwy allan, ydych chi'n sticio'r pen ôl allan a mae'r dilo'n dod lawr drwy safle gweddi a ydych chi'n anelu am y mat. Unwaith ydych chi yn teimlo bod chi ddigon agos, ellwch chi'n eich cerdded ymlaen hefo'r dilo. So mewn ffordd i lle oeddwn ni gyna, ond wedyn ydych chi'n gadael i'r cluniau dod i lawr. So mymryn o blyg yn y breichiau, mae'r bol a'r cwluniau ar y mat, dyna ni. A wedyn ar anod o fewn, da ni'n sbio fyny ac yn gwasgu drwy'r dilo, so bod chi'n cael stretch neis ar hyd ffrynt y corff, gwasgu'r glwts, a anadl allan, yn ôl i lawr, a wedyn cerdded y dilo yn ôl, a da chi'n dod yn ôl i gwrcwd eto. Dim ots os di'r traed yn fflat neu beidio, just lle bynnag ydych chi'n gallu cyrraedd. A wedyn ar anad o fewn, triwch beidio defnyddio'r dilo yn erbyn y llawr, ond wrth gwrs, os ydych chi'n teimlo bod chi angen gwneud hynna. Ond fel arall, jyst wasgu drwy'r coesau, anad o fewn. Dil o dod i'ch pen ar y gan adl allan. Dil o'n dod i safle gweddi. So, nhw'n i gywir hwnna eto. Mae hon yn un da iawn i gryfhau tops y coesau, y glwt, y cwyniau. So os ydych chi'n cael unrhyw drafferthion, excuse me, efo gwylod o'ch cefn chi, neu efo'r clyniau, swn i'n dweud bod hon yn un da i chi'n neud. Ar mewn. Nes dim yn ei. Ac allan gwasg yn pen ôl allan. Dod i gorcod. Anadl fewn, cropian ymlaen efo'r dilo. A wedyn gadael i'r corff fod at y mat. So ydych chi'n sbio fyny, ydych chi'n mest in front y corff. Ac yn gwasgu drwy'r dilo. Wedyn ar anadl allan yn ôl i gwrcwd. A triwch beidio gwasgu drwy'r dilo a na fwm fel nes dim mynd. Ac allan drwy safle gwely. A wedyn cymwch gam ymlaen efo'r goes dde. So mae'r chwith yn aros lle mae, dde yn dod ymlaen. A wedyn dilo'n dod ar y cliniau. Wedyn gwasgwch y pen eliniau yn ôl at ei gilydd a nad o'n fewn mes yn fyny er o top y pen. Wel, na i ddangos i chi o'r ochr, beth ydych chi'n trio anelu yn fan efo'n fanna ydy cefn sydd. So peidiwch yn mynd fel yna, ar, arwain ymlaen efo y chest. Diolch ots lle mae'r corff yn dod. Unwaith ydych chi'n teimlo bod chi'n methu mynd i'n pellach yn y gwaith fel yna, jyst aroswch yn fanna. So anol o fewn mestyn fyny efo top y pen. anadl allan, arwain ymlaen, hef o'r chest, i lle bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi. A wedyn triwch dynnu y bottom bol reit i mewn. So, da chi'n defnyddio yr ardal rownd y bol i helpu chi i gadw'n solet. Os da chi'n ffeindio chi'n yn y woblo, jyst symwch y droed flaen allan i bach. So bod gennych chi well sylfaen. Ond os da chi ddim yn woblo, broswch lle chi. Hana, dwch fewn i hwn. Triwch gadw'r sgwyddau lawr, dim tensiwn yn y sgwyddau. A wedyn ar anadl fewn, plygwch y goes flaen. A wedyn gwasgu drwy'r goes na allwch chi springio cwpl o weithiau i drio dod a ddwy droed nôl at ei gilydd. Dyna ni. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. Cam fawr ymlaen efo'r goes chwith tro yma. Ac os ydych chi'n woblo, falle jyst symud allan efo'r droed chwith na. pen elinia yn ôl at ei gilydd, anadl fewn mes yn fyny fo top y pen, anadl allan llinell syth o dop y pen i waelod y cefn, arwain ymlaen hefo y chest. A wedyn, signo'r bottom ball yma reit i fewn. A nawr dwch yn araf a fi'n ddim cof i'ch anafu. Ac ar ran ar ôl fewn, chlyg i'r goes flaen na. A wedyn springio'ch cwpl o weithiau cyn dod ar ddwy goes. Yn ôl. Ac ti gilydd. Reit. A wedyn, da ni'n mynd i ddod â'r traed yn llydan. So na i ddangos i chi o'r ffrynt, ond diolch yn siŵr bod chi'n dal ar eich mat chi. So, llydan, llydan, mor llydan ydych chi'n gallu, rili. Eto, dilo ar y cliniau, mestyn ôl, efo y pen elini yna, a nad nhw fewn a sdim fyny efo top y pen. So yr un syniad eto efo'r corff, ydych chi'n arwain ymlaen efo'r chest, a pan ydych chi'n methu mynd i'n bellach wedyn geith y pen fynd yn grwn. Os ydych chi angen plygu mymryn ar y coesau, mae hwnna'n ffain. Just triwch wneud yn siŵr bod chi dal yn gwasgu'n ôl efo y breichiau a bod yna gap mawr rhwng clustiau a'r sgwyddau. a na ddod allan, plygu y coesau, a da na ddod fewn, dod yr holl ffordd fyny, drwy'r asbyn cefn, Dwch â'ch traed nôl at ei gilydd, dwch i dop y mat, i safle mynydd. Traed yn y gilydd, cledrwm dilo am ymlaen. Tynnu fyny o gorn y pen a ceiwch y llegi. A jyst checio'ch fewn yn fanna. Sut ydych chi'n gwneud o ran y bwriad ydych chi wedi gosod eich hunan. Sut mae'r anadl yn gwneud. Sut mae'r corff

A wedyn agor y llygyd. So dwch ar traed tua lle dysgwydder. Dwi wedi gwneud hon bob wsos. Dwi'n ffefryn gen i. Rhaid eich marcyn chi gan o bwyntio arno fo. Codi fo sydd y traed lle ddim a nôl i lawr. A yn yr fewn. Ble chi'n dod i fyny. A yn y allan, yn ôl i lawr. Falle nhw'ch chi sylwi heddiw bod eich cydbwysedd chi'n dda, falle nhw'ch chi sylwi bod chi dros y siop. Byd eich abeiniad eich hunan a mynd yn flin efo'ch hunan. Stael setio tri eto. Rwy'n gwneud yn siŵr bod yr ardal rownd y bottom bol yn gweithio i gadw chi rhag o woblo. Mae gwnewch yn siŵr bod dim intensiwn yn y sgwydda. Os da chi eisiau rhoi sialens bach ychwanegol eich hunan heddiw, ydych chi drio cael un llygad neu cael y ddwy lygad. Mae'n anodd.

A'r tro nesaf ych chi fyny a roswch yna. Gadael i'r anadl gario ymlaen. A wedyn yn ar bach, dechrau sleidio lawr ych wal dychmygol chi. Dilo un ein aros uwch y pen neu yn dod o'ch blaen ych chi. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Ac eto, os ydych chi eisiau trio cael un lygad neu ddwy lygad, roes ydych chi drio fo, waw, mae'n anodd. A nod yn fewn, nôl i fyny, coes yn sy'n. Ac a nod allan. Dowch chi lawr, dda iawn. Wiggle bach yn y coesau, ond dyn ni'n mynd i ddod i orfod ar ein cefnau ni, ond mae ddangos i chi yn gyntaf, so jyst um, edrychwch ar y sgydwins chi. Ni. Felly bydd y traed tu a lled y sgwylau. ac yn fflat ar y mat. Dilo hefyd cledra i lawr fflat ar y mat. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hon o blaen, a mae rhywun fewn gwasgu drwy'r sodle, a bydd y cluniau yn codi. A wedyn ar yr anadl allan, dwi'n just dangos i chi o'r ochr, chi'n trio cael rhyw fath o ripple o dop y corff reit lawr i wylod yr asgwrn cefn fel bych chi'n dod i lawr. So anod o'n fewn, gwasgu, dŵr sodle ac anod allan yn ar y bach gweithio'ch ffordd i lawr. So dewch i orwedd ar eich cefn chi. traed tu a lled y cliniau a fynd fflat ar y mat ac ar anadl fewn gwasgu drwy'r sodle. Anadl allan yn ôl i fawr. So cymrwch hwn yn eich amser eich hun. Yr araf am byd, gor am byd. Wel, mae'r cluniau yn codi rili gwasgu mewn i'r glwt yma.

A wedyn Owen Screen Wipers efo'r pengliniau o ochr i ochr. A wedyn da ni'n mynd i fod ar ffeir dde ar y goes chwyth. So, y ddwy droed yn fflat eto, a wedyn mae un droed yn dod yn erbyn y goes. Mae'n dangos y chi ffordd yna. So, finger dde ar y goes chwith. A wedyn dylwch y coesau at y corff a jyst sylwch be dyn ni'n bwriadu cael ydy stretch neis yn y boch pen ôl dde yna yn y clun dde. So, allwch chi afal yn lle bynnag sy'n teimlo yn dda i chi. A jyst gweld lle mae'r coesau angen bod, ych chi'n deimlo y stretch yna yn y glwt dde. Da ni wedi gwneud yn y waith ar y glwt heddiw. So jyst gwnewch yn siŵr bod yn cael stretch bach neis allan. Mae hon yn gyhyr mawr, felly defnyddiwch bob anadl allan

A na dro allan. Rhyddhau y coesau a'r ddwy droed yn dod yn fflat eto a cymrwch y windscreen wipers eto efo'r coesau. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. Troi ben fflat fer chwith yn dod yn erbyn y goes dde. A wedyn pan ydych chi'n barod, rhes ydych chi'n gweithio'r coesau at y corff. Falle bod chi ddim angen symud nhw bron ddim, falle bod chi angen symud nhw lot. Rhes gweithiwch o fewn eich anghenion chi.

Ac ar ran adl allan. Rhyddhau. A ddwy droed yn fflat eto. Windscreen wipers. Unwaith eto. A wedyn nhw'n i gymryd y twist yn yr asgwrn cefn. So dewch ar goes chwith yn fflat ar y mat, ar goes y dde i mewn at y corff. a'r anadl allan, croes i'r corff, efo'r goes dde yna. A wedyn, os ydych chi eisiau dod â'r llaw dde allan, gyferbyn ar ysgwydd, gwnewch hynna. Ac os ydych chi eisiau edrych ar y llaw, i gymryd y stretch chydig yn bellach, gwnewch hynna hefyd. O, banadl allan, teimlwch yr asgwrn cefna yn rhyddhau.

Yn ôl fewn. Yn ôl ar y cefn, a dwch ar ddwy goes i mewn tro yma. A jyst siglo o'ch di ochr. Yn helch y massage bach yna. A wedyn rhyddhau y goes dde i lawr. Goes chwith i mewn yn erbyn y corff. A gael anad o allan. Cymryd y twist. Llaw chwith i fyny, os di'n teimlo'n iawn, ac edrych tuag at y llaw, os di'n teimlo'n iawn.

rhan o fewn. Yn ôl ar y cefn, y ddwy goes i mewn, a'r un sigl bach ola. cyn gwneud eich ffordd mewn i Shavasana. So eto, os ydych eisiau clusto, neu jumper, neu blanket, neu unrhyw beth, gafelwch yn y fo rwan, a gwnewch eich hunan yn hollol gyfforddus. So, yn gorwedd

Gadewch yr sylw yn ôl at yr anadl. A dechreuwch arafu reit i lawr.

Ar sut mae'r corff yn teimlo, gwnewch sgan bach o'r top, reit lawr i'r gwylod. Os ydych chi'n sylwi ar unrhyw niggles bach o densiwn sydd dal yna, defnyddiwch yr anadl allan i adael fynd ar y mannau bach yna.

A wedyn yn defnyddio bob anadl allan i ymlacio'r corff yn ddyfnach ac yn ddyfnach i mewn i'r mat. Ar ôl sylwch Beth sydd ydych chi'n teimlo? Meddyliwch am y lliw yna eto. Ydy wedi newid neu ydy'r un peth? A wedyn sylwch ar be ydych chi'n gallu clywed. Unrhyw syna, da chi'n gallu clywed. Sylwch ar sut mae hynna yn gwneud i chi deimlo.

A rwan dwi'n mynd i ddechrau cyfri. A dwi jyst eisiau i chi gyd symud eich anadl chi efo'r cyfri. Swn barod i gymryd anadl fewn am un, dau, tri, pedwar ac allan. Un, dau, tri, pedwar, ac i mewn, dau, tri, pedwar, ac allan, dau, tri, pedwar, ac i mewn, dau, tri, pedwar, ac allan, dau, tri, pedwar, ac i mewn, dau, tri, pedwar, ac allan, dau, tri, pedwar.

Grandwch ar y corff a dechreuwch gymryd unrhyw symudiadau da chi'n teimlo da chi angen. Yn ar bach, ddech chi gwneud eich ffordd nôl fyny i eistedd. Cadw llygyd ar gael os ydyn teimlo'n iawn i chi. A dyn ni jyst yn mynd i wneud cwbl o gylchoedd anadlu i orffen. So dyn ni'n anadlu mewn yn chwech, dal yn chwech ac allan yn chwech. A nadl fewn am un, dau, tri, pedwar, pum, chwech a dal am un, dau, tri, pedwar, pum, chwech ac araf allan, dau, tri, pedwar, pum, chwech, ar i mewn, dau,

chwech. A jyst gadael i'r anadl fynd nôl. Heb unrhyw fath o reoli, a jyst sylwch ar sut da chi'n teimlo. A jyst cofiwch lle bynnag ydych chi, os ydych chi byth yn teimlo bod chi'n dechrau carlamu yn eich meddwl chi. Mor syml i just cymryd eich hyn yn ei ffwrdd a just canolbwyntio ar y raf i'r anadl. Ac ar un anadl fawr i mewn, dewch ar breichu, dewch ar pen. Dyl at ei gilydd. A gan adl allan, lawr y canol. Da iawn bawb. Namaste. Joiwch yr hael.